Ɛhanom yɛ Agonaman TV. Ɛndɛ nso, yɛn nsa aka yɛn brɛda panin kɛseɛ pa ara wɔ ha, a sɛ ɛba na NPP wɔ Agona West deɛ a, ɔdi me ntintimban, ɔhwɛ sɛ biribiara bɛkɔ yie. Na dame bere a yɛwɔ mu yi de, ɛyɛ NPP Presidential Primaries a ɛyɛ thirty first of January wɔrekɔ no, ɔka Campaign Team Members for Team. Brian Acheampong ho. Ntsi ndɛ yɛnye no reba abɛtwetwe nkɔmbɔ. Yɛreba abebisa no sɛ, Ɛɛ, aso Honourable Brian Acheampong, anaasɛ Doctor, obetum ewin ne primaries no anaa? Na dɛn na ɔdze egu akwan mu a ɔwɔ sɛ NPP delegates wɔhwɛ ho na wɔkɔtow aba dze ma no thirty first of January twenty twenty six? Ɛɛ, my brother, wei deɛ ma wakɔ aba ɛba Agonama Nti no so. Oh, me nua, ɛnumere yi so mɛda ase bebree wɔ akwanya a wɔde ama yɛn sɛ yɛmmɛka Dɔkta Brian Acheampong n'anisoadehu na ne nneɛma a ɔde agu akwan mu sɛ Presidential Primaries a Nyame yɛ adom a 31st January 2026 yɛbɛto no sɛ ɔbɛtumi awini a. In fact, yɛwini election no wɔ Ghana ha nyinaa. Okay. Na yɛwe no nso a, yɛnim sɛ nhyehyɛe bebree na papa no de agu akwan mu a ebetumi ayɛ dɛn aboa delegate a yɛwɔ na NPP a ɛwɔ Ghana nyinaa. Nti yɛwe ne election no coming okay. 31st uh, January. January, okay. Yeah.
Nti uh, we the Agona West introspective. Okay. Uh, Tim Bryan, yeah. mon campaign wɔ Agona West ankasa ɛkɔ sɛn? Oh Nyame adom biribiaa kɔ so bɔkɔɔ na wohun sɛ papa no ne nhyehyɛe mu no ɔde nnoɔma bi guu akwan mu a ebi nsii da. For the first time in the history of Ghana obi bɛpɛ tumi na nipa no ɔkyerɛw sɛ ne fie ni. Sɛ wohwehwɛ me a, aha na mewɔ. Ebi nsii da. Na Papa ne saa suban no a ɔda no adi no, anaasɛ wada no adi no, ama ma yɛahu sɛ ɔyɛ obi a sɛ NPP delegate nyinaa yɛtum yɛto aba na yɛde ma no a, eh, in fact, ɛbɛyɛ mmoa de ama NPP party no. Na Agona West yɛn nso yenya hɛn kyɛfa wɔ saa n'anamɔntu na ɔyɛɛ dɛn, otui no mu. First, ɔsa ɔstartee with uh, MDCs, uh, MCs, constituency executives, coordinators, ɛna some polling station executives a wɔn nyinaa enya saa akonya no akɔ the biggest uh, hotel in West Africa, that is okay. uh, Rock City, na wɔne papa no akɔtena hɔ ba te sɛ ma me ne wo te hɔ yi na wɔne no akyɛ, papa no ne wɔn akyɛ n'anisoadehu. In fact, saa ade no ma yɛn ani ahotɔso sɛ Agona West, Nyankopɔn yɛ adom a, yɛbɛwie ne election no ɛsiane sɛ nnipa bebree anya opportunity no ma wɔakɔ akɔsra papa no. Okay, nti yɛhwɛ sɛ, sɛ woyi campaign a. Wo bɔ twooboi deɛ ɛyɛ dɛn obiara bɛgye so aha na mbom twooboi no obiara bɛgye so no osian dɛ ɔyɛ NPP no ntsi wo bɔ twoobo deɛ obiara bɛkɔ ntsi sɛ woyi saa nneɛma no to nkyen a ɛdɛn na mode agu akwan mu a wo susu dɛ dɛm ade no a mode agu akwan mu no ɛbɛtum a turn into vote on the thirty first of January. Hey!
Political eh, strategies deɛ yɛ wɔmfa nto gua saa o. Nanso ayɛ wo nti, mhm. yɛbɛka koro anaasɛ ebien bi. Eh, you see, na woka biribi te sɛ twooboi. First no na wo bɔ kyowboy a nnipa nyinaa wɔgye wɔyɛ dɛn wɔde bɔ so but seesei no politics no akɔyɛ te sɛ nnipa bɛtena ase na wɔapɛnsɛpɛnsɛ wo nsɛm no a woka no mu ansa wɔbɛgye nso kyowboy a wɔayɛ dɛn wɔagye ne da ɛna bɛyɛ three days ago Agona West ha ada aspirant baa ha nanso wɔn message no ɛsiane sɛ ɛnyɛ message a ɛtɔa so no nti wɔpae kyowboi mpo a na wɔa na wɔyɛ dɛn wɔgye so but Doctor Brian Acheampong ɛmberɛ a wosii kurom ha mo no I don't know sɛ na wowɔ hɔ mo a wohu zeal na enthusiasm a delegates enya na wɔde hyia papa no kwan na Agona West yɛne gyeni no we have embarked on one on one okay ɛnyɛ campaign ayɛ sɛ kyowboi hey hey hey dabi dabi one on one we meet delegates Tell them the vision of papa no ɛyɛ Doctor Brian Acheampong na sɛ nipa no gye to mu a at the end of the day no na yɛde no aka yɛn members ho okay. nti ɛnyɛ this time round uh, election ɛnyɛ te sɛ wei ne wɔfa ne wei nti wei ne bra ne wei nti wei bɛto ama wei no no no no that mathematics no woyɛ a wobɛdi wo dɔko nkwa. Ɛnti no ɛyɛ one on one engagement ɛna yɛne delegate yɛne wɔn mo yɛ na wɔte papa no n'asɛm no ase ma ɛtɔ w'asom na wɔboa campaign no ma ɛtumi ayɛ dɛn akɔ soro.
Count on us sɛ this year Honourable Brian Acheampong. Acheampong will win in Agona West. In Agona West. In Agona West.
Okay, eh, yɛ hwɛ sɛ Honourable Brian de ɔyɛ nipa a nfa sɛ nationally nkurɔfo nim no bebree. Yeah. Ɔnyɛ nipa a because of sɛ ɔnhyɛ da mbɛ pre biribiara wɔ NPP mu sɛ eh, for chairmanship position, yeah. ebi a other positions a bɛkɛ sɛ eh, eh, ɛba local wei no nti no ɔnyɛ nipa a mɛkɛ sɛ na ɔyɛ popular dadaw among yeah. the delegates. Yeah. Nti sɛ si a na.
Honourable Brian Acheampong reba sɛ ɔrebɛpɛ tumi sɛ wɔmfa NPP amanyɔkuo no nyinaa ne Kandy nipa no wɔmfa nhyɛ ne nsa no, ɛkwan bɛn na mofa so a mo mo localise no to eh, wɔn a wɔwɔ fam sɛ wɔbɛte ase, wɔbɛhu sɛ ah, saa nipa yi nso so yɛ obi a yɛde tumi hyɛ ne nsa a ɔbɛtum na ɔde wakɔpɛ tumi no 2028 na ɔde abrɛ NPP. Yeah, meda ase bebree. Eh, in fact, Wɔse abofra a ɔbɛtɔ kaa no, ɔnam koraa na obisa sɛ, na kaa wei ne bo yɛ ahe, ne bo yɛ ahe? Honourable Brian Acheampong, in fact, wohwɛ NPP mpanyimfo a sɛbe yɛwɔ abɛn mu a biribi baa wɔn nsam no, sɛ obiara da saa suban no a Honourable Brian Acheampong ada no adi wɔ Eastern Region no a, anka adeɛ no de, anka NPP, anka yɛnni opposition. Okay. Wokɔ Eastern Region a, constituencies a ɛwɔ hɔ nom no, hwɛ, ɔadɔptee twenty five constituencies a saa constituency no ɔno na na ɔsponsor wɔn day in day out. Wɔmake sure sɛ wɔbɛwini elections no. Na out of twenty five no, ne mu twenty four na ɛtumi ayɛ dɛn ɛwini seat wɔ Eastern Region. Na sɛ nipa baako ɛtumi gyina asponsor a whole region na woetum ewini NPP seats beberee dze ama a, nna kyerɛ dɛ saa nyimpa no, sɛ yɛma no kwan obotum ɔatserɛw ne nsamu akɔ other constituencies a, ebotum aba abɛyɛ mboa dze ama party no. Sɛ party yi a yɛwɔ mu, yɛwɔ mpanyimfo beberee, bi a central region wofa, yɛwɔ mpanyimfo beberee a sɛ bi na wɔn nso biribi wɔ wɔn nsam. But nnipa kakraa bi na wɔtum wɔyɛ dɛn, wɔyɛɛ mmoa, wɔde maa wɔn mmoa a na wɔrepre NPP parliamentary what, seat no. Obi mu mpo to the extent sɛ wɔn Nyankopɔn ayɛ wɔn adom ma wɔn wɔanya bi no, wɔn no mpo wɔde koo wɔyɛɛ dɛn, wɔde tiaa party no. But Doctor Brian Acheampong, wohwɛ ne suban a ɔda no adi wɔ Eastern Region, na even ɛnyɛ Eastern Region nko ara, other constituencies a ɔtum yɛ dɛn susuosusuo wɔn fe. Wohyɛ papa no suban a ɛkita no. Ɔnyɛ obiara a ɛsɛ sɛ ɔyɛ that KK type but at the end of the day no wohyɛ no suban. Sɛ wonya no one on one na wone no di nkɔmmɔ ahunu sɛ no papa no yɛ nipa a ne anisoadehu no ɛwɔ akyiri paa. Ɛno nti sɛ Agona West, Ghana nyinaa yɛtow aba na yɛde ma Doctor Brian Acheampong a, to me de mehu sɛ suban kakra a wɔse obi a onya eh, sempo a ɔbɛma wo bi no eh, kakra bi koraa na ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛma wo bi. Anaasɛ obi a ɔbɛma wo bi no, onya kɛse so a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛma wo bi. Ɛmberɛ a ɔnyaa kakra no, ɔno to me maa obi mo kakra mo bi, that is eastern region. Nti the same thing na sɛ yɛde yɛde larger eh, constituency anaasɛ the whole Ghana hyɛ ne nsa a, nea ɔwɔ ɛna ne nimdie no ɔde bɛboa ma NPP ayɛ dɛn ɛwin ne power twenty twenty eight. Ok ɛna yɛn hwɛ ɛnyɛ ɔne nkoa na ɛkɔ contest no honourable Brian ne ɛɛ honourable Kennedy Ɔhene Agyapong ɔno nso yɛ very popular ɛna ɔne obi a wakɔ bi da yɛ ɛɛ Doctor Mahmood Bawumia his excellency ɛɛ Doctor Ayaw Osei Adu Twum ɛɛ engineer Kɔbena Gyei Agyapong wɔn yɛ akuku dam paa nti what do you think sɛ ɛyɛ one of the biggest strength a ɛyɛ Honourable Brian Acheampong ɛkita no a wo susu sɛ because of dam strength no nti no ɔbɛtum a supersede other four aspirants no na watum adi nkunim wɔ this elections? Oh, you see eh, nipa, wo ngyeyɛe ɛna wo kasaa ɛtumi de wo kɔ baabi a wo pɛ sɛ ɔyɛ dɛn wo kɔ. You see, wo hyɛ mind ne kasaa nyinaa a, ɛyɛ to win power for NPP. not to win power for himself but to win power for what NPP ɛna I'm telling you sɛ sɛ ɛnyɛ ne presidential ambition yi a anka nipa bebree mpo onim sɛ waboa party no to that extent yɛ former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔno ankasa n'anum ɔse sɛ yɛhwɛ obi a ɔboa NPP even 2020 2016 2020 elections 2024 election. Yɛhwɛ obi a ɔde ne nyansaa na ne sika na n'ahoɔden aboa pa ara a, wontu no nyi Dɔkta Brian Acheampong na mfe nsi nkyɛn. Enti papa no, wohyɛ no sɛ ne nneɛmayɛ, ne ntotoe na ade mpo, ɛma yɛn mu bi so ahotɔso sɛ papa no bɛtumi aboa ma yɛayɛ dɛn? Yɛwini election no. Na ne strategies na ne nneɛma de, ɛyɛ bebree. Sɛ wo ne no atena one on one a, ɔnyɛ obi a woka asɛm biara kyerɛ no na wafa wo. Woka asɛm kyerɛ no a, he will ask you, what is the solution to the problem na woyɛ dɛn? Wode aba no. And he is action-oriented man. Obi a ɔno no ɔpɛ ɔpɛ sɛ woabɛka saa asɛm yi akyerɛ no. Obisa wo sɛ, saa de wosususu sɛ yɛnyɛ dɛn? Yɛnyɛ no dɛn? Ɔnyɛ obi a ɔyɛ dictatorship. Ɔnyɛ obi a ɔyɛ indecisive a ontumi ntake decision mma n'ankasa ne ho. Nnipa, wowɔ hɔ mo na sɛ wonyɛ obi a wotumi take decision ma wo ho a, sometimes people even look up to you sɛ ah Ɔsɛmasi koraa no yɛde tumi ma no ontumi yɛ dɛn? Ontumi mboa yɛn. Honourable Brian Acheampong ɔyɛ obi a otumi take decision. Wontumi ncontrol no sɛ ebia ɔmfa no sɛ every decision biara no otake a ɔne ne members wɔtumi take decision ɛtumi ayɛ dɛn aboa nnoɔma na mese sɛ Nyankopɔn yɛ adom a 31st January yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛ papa Doctor Brian Acheampong ɔbɛwini election no ma ayɛ NPP dɛ ma ayɛ Ghana nyinaa so dɛn dɛ ɛsiane sɛ issues of um, adwumasɛm ɛna ɛɛ ne nneɛma bi a odi. Ɛnna nka meba that side no koraa na ɛpɛ sɛ ehu sɛ ɛɛ yɛnim sɛ Ghana ha deɛ adeɛ a titiriw pa ara youth no obiara ani da so ne sɛ obi a ɔbɛba a obetumi abu nnwuma na ɔde ama yɛn ɛnna because of ahokyere a ɛwɔ Ghana hanom no nti no ɛɛ ne ne plan for the youth no ɛyɛ dɛn dɛn na nneɛma na ɔno nso ɛwɔ n'ani so dɛ ɔde begu akwan mu a ɛbɛma ma yɛn nso so youth no a yɛwɔ ɔman no mu no yɛnyɛ adwuma nyɛ economic hardships Obi wɔ hɔ koraa a ɔnyɛ youth, wanyin, but at least sɛ ɔwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔno nso sɛ ne nsa ka a ɛbɛma ɔno nso so ne ho atum ahenhan no kakra. Ɛdɛn ne Brian Acheampong nso sɛ ɔba abɛyɛ na ɔde aboa saa nkurɔfo no? Ok, eh, wohwɛ a, earlier on no mekaa sɛ the biggest hotel in West Africa, ɛyɛ papa no deɛ a ɛwɔ Ghana ha yi ara in Eastern Region. Na papa no ankasa ndwuma no, wecreate bi dada o, but yɛn mu bebree na yɛnnim. sɛ papa ne software ɛna controller and accountant general wɔde tua all salary workers in Ghana wɔde tua wɔn ka nti ɔno every day amanfo youth ne nsa ano dwuma okay every blessed day youth a yɛwɔ ɔman mu nyinaa adwumayɛfo you can count the number of adwumayɛfo a wɔwɔ Ghana ha mu a wonya ne so mfaso every day controller and accountant general na one interesting thing ne sɛ Mberɛ a me kɔɔ ne hotel hɔ no, ne hotel no a ɛwɔ anim hɔ no a yɛka sɛ that is the biggest hotel in West Africa no, nea ɔsi wɔ akyia ka ho no, nea ɛwɔ akyiri ka ho no, ɛno mbom ɛno so sen nea Deɛ ɛwɔ hɔ wɔ- sesia no. yes. Na the most exciting thing ne sɛ, wokɔ ne hotel hɔ a wonhu sɛ obi bɛyɛ age bɛyɛ 50 anaasɛ ayi bi ɔyɛ adwuma wɔ hɔ mɔ, ɛyɛ youth. a wɔn running shifts wei kɔ na wei aba wei kɔ na wei aba wei kɔ na wei aba I had an encounter bɛyɛ wobisa youth no sɛ ei yɛ papa yi deɛ ɛnyɛ agorɔ o yɛ papa yi de waboa yɛn paa o n sɛ purely youth na wotie yɛ papa ne kasa mu so a ɔsɛ momboa me na yɛntum yɛnwini power na mɛboa wo ɛno ne asɛm a ɔka a agona west delegates na youth no yɛnya anidaso ɛsiane sɛ sɛ ma wonyae no wɔatum deɛ create adwuma ɛmɔ youth no bi mu ɛnya wɔya na ɛno no ma yɛn anidaso sɛ sɛ yɛtum yɛde tumi no nyinaa yɛde hyɛ yɛ papa no nsa a ndwuma no ɔbɛ create bi wɔ baabi biara na ɛtum ayɛ dɛn aboa nansɛ ne campaign tour yɛ a ɔkɔ yi a ɔdu I think Volta region na wɔ navigation machine no am sɛ ɛnyɛ adwuma. Mpɛmpɛn mu no ɔkra bi ɔde brɛ ɛɛ team no sɛ wɔnhwɛ na wɔatum ɔde ayɛ dɛn navigation ɛwɔ nsu no so. Nti wohu sɛ ɔyɛ nipa a day in day out ɔhwɛ the problem at hand and how best he can solve because ɔno ɔde ne team no kɔfaa nsu no so. Na okay. ɔkɔfaa nsu no so no quickly ohun sɛ there was problem over here a ɔsɛ ɔntumi yɛ dɛn ɔnsolve. Nti the man is always in action a yɛnim sɛ youth a wɔatum wɔafa wɔn wɔ Eastern Region a wɔreyɛ adwuma, Controller and Accountant General Department, nnipa a wɔgu hɔ a wɔreyɛ adwuma wɔde ma ɔman Ghana a saa software no yɛ papa no de no, yɛnim sɛ sɛ yɛtow aba no yɛde ma no a, ɔbɛkyerɛw mu na ɔde akɔ every constituency ma ɛtum ayɛ krabɛhwɛ de ama NPP wɔ Ghana. Ɛna yɛhwɛ sɛ Honourable Bernard Acheampong, ɛɛ wabɛyɛ MP,
anaasɛ ɔdaso koraa mpo yɛ MP seesei a, wayɛ Minister da, nti what are his track record? Ɛdɛn na ɛɛ NPP delegates wɔnhwɛ sɛ mmerɛ a wɔde tumi hyɛɛ ne nsa sɛ ɛɛ ɔmbɛyɛ MP, ɔmbɛyɛ Minister no, ne track record yɛ dɛn? Dɛn na yebetumi ahwɛ ho na yɛde akɔ akɔtow aba, sɛ yegyina ne so pɔtee na yɛde akɔtow aba a? Wohu sɛ somewhere twenty twenty three there about no, mbrɛ ɔbɛyɛɛ minister for agric no, wohu sɛ cocoa prices ɛyɛɛ sɛ e shoot, ɛkokɔ kokɔ sor, na obinom feel sɛ ɛyɛ magic. Wohu sɛ. for so long a time fiti Kwame Nkrumah bere so, sɛ obi bɛtɔ Ghanafo edu cocoa season na wɔbɛtɔ cocoa a, akye sɛ wɔkɔ na wɔakɔbɔ bosea na wɔde aba abɛtɔ cocoa no. Wɔwie a, me a mede m'ade mbom no, na me makɔbɔ bosea na mede abɛtɔ, na me metua interest no. Yɛwie a na wɔn a wɔpɛ sɛ wɔbɛtɔ no wɔaba abɛtɔ no price a ɔyɛ dɛn, wɔn wɔbɛtɔ. na Dɔkta Brian Acheampong n'abre so na ɔse no, there was no way sɛ ɔwɔ sɛ obi a ɔba bɛtɔ m'adeɛ adeɛ a ne demand yɛ high no mbom me mbom me kɔ gye bosea na me de tɔ na me wie a me tua interest no. Nti that issue of sɛ wɔnkɔ gye loan wɔnfa mmra mbɛtɔ cocoa wɔ Ghana no, Honourable Brian Acheampong n'abre so na saa dwumadi no wɔyɛ dɛn, ɔcancel. Okay.
Ɔse ɛmbrɛ a wo take saa decision no ɛna it was very tough because that has been the practice since Kwame Nkrumah bere so nti afe biara wɔkɔ na wakɔ akɔgye loan na wɔde aba abɛtɔ ɛɛ Ghanafoɔ akɔgye loan wɔde bɔtɔ kokoo saa na mbrɛ ɔsi o take dɛm decision no na ɛyɛ decision a mpanyinfo bebree na wɔn yɛ dɛn wɔn pɛ but because he is firm he is a decisive leader onyaa yɛ papa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ma ɔtae n'akyi. ma otumi takee that decision no, na saa decision no ne so mfaso na ɛ reflectee wɔ twenty twenty three, twenty twenty four cocoa season no a NPP abre so wotumi wopagyaa cocoa, it was around thousand something, wotumi pagyee mu wɔde baa three thousand one hundred, almost double wɔde maa ɔman Ghana kookoo ekuafo. Enti saa ade no ma me ahotɔso sɛ papa no ne track record at that sector alone gives me that confidence sɛ sɛ yɛtum yɛ to aba yɛde ma no a, ne decision bi a ɔbɛ take biara no ɛbɛyɛ decision a ɛbɛtum ayɛ dɛn aboa ɔman no. Enti ɛno no ma me ahotɔso sɛ yɛnto aba yɛmfa mma Doctor Brian Attampong. Wiase obiara obiara nni hɔ a yɛyɛ nnipa yi deɛ yɛ hundred percent.
Nti what are his weaknesses. Ɛdɛn na wususu sɛ, Ah, ade wei deɛ, ebia ɛwɔ Dɔkta Bryan no ho anka? Obi a wususu sɛ, Saa nneɛma yi de deɛ, ebia sɛ ɔyɛɛ no sei a, anka ɛbɛboa going forward? Oh, wohu sɛ, wo ne panin nam a, at the end of the day no, some of us, eh, we are, we are of the view sɛ, woyɛ obi a ayɛ sɛ wodwen negativity ho bebree a, wonhyɛ da wonkɔ soro. Yeah. So to me personally no, papa ne nneɛma a ɔyɛ no ama me anidaso ara ma negativity no mpo me menhyɛ da menya bi. But what are the negatives? Menhyɛ da me mehu bi. Ohu bi. Sure. Because ne dena ne sɛ this is what we want to do ma yɛnyɛ na yɛ dɛn ɛnyɛ yie. Okay.
This is what we want to do ma yɛnyɛ na yɛ dɛn ɛnyɛ yie. We were there once a time na uh, team bi wɔ ba hɔ ɔmo na ayɛ sɛ wɔɔka a. Ayɛ sɛ ayɛ sɛ car no nhyɛ da ɛnyɛ wo na ɔsɛ ah nti you travel all the way from that place na ɔbɛka kyerɛ me sɛ car no ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ adwuma na you should have solved the problem over there nti ɔyɛ nipa a kyerɛ sɛ ayɛ sɛ ɔyɛ relaxed he is not under any pressure but the ultimate is that he is to win power for NPP in Ghana for all of us to enjoy NPP leadership a na na yɛyɛ dɛn yɛ enjoy okay so how how is he different from honourable Kennedy Agyapong because ɛhwɛ eh, eh, in terms of job creation a yeah. nkurɔfo bebree na wɔ this kind of assertion sɛ yeah. oh honourable Kennedy Agyapong deɛ wɔabie ndwuma yeah. nti ɔyɛ nipa a sɛ NPP to aba ma no sɛ ɔmbɛdi ɔmo anim a anaasɛ ɔbɛyɛ president a obetum ɔde ndwuma aba Ghana ntsi, youth no dodow no ara susu sɛ anaasɛ wokɔ mbɔntsen so a, nkorɔfo dodow no ara ka sɛ oh yɛntow abɛn ma Honourable Ken na ɔmbra. Ntsi how is he different from Honourable Kennedy Agyapong? Oh, wohu sɛ na yɛreka biribi sɛ eh, sɛ biribi nsii yie a, wonhu sɛ mmarima wɔ hɔ o. Okay.
Asɛm bi mbae a wohu sɛ mmarima wɔ fie bi wɔ mu a wobɛkɔ na mmaa nko ara na wɔwɔ mu nti saa fie deɛ ɛyɛ mmaa nko ara. Biribi si hɔ a na wohu sɛ ɛyɛ dɛn, mmarima ayɛ dɛn wɔ fie. Nti mberɛ a Honourable Brian Acheampong yii ne ti yɛhu sɛ though people have that perception sɛ obi mu yɛ create ndwuma but ansa na obi mu nso yɛ create ndwuma sen obi mu. Obi bɛtum w'afa wɔ adwuma mu, yɛwɔ obi wɔ hɔ nom a recreate ndwuma ɔbɛtum afa wɔ adwuma mu, but wobɛtum w'ayɛ adwuma wɔ hɔ nom for so many years, ɛnyɛ adeɛ a wobɛkɔ w'anim da o.
Okay.
Ɛnyɛ adeɛ a wobɛkɔ w'anim da. Obi so wɔ hɔ nom a ɔbɛtum w'ama wɔ adwuma kakra bi, but ɔhwɛ sɛnea w'ahofama ɛna w'atu ho ahyɛ no te a, wo so wobɛtum w'ayɛ adwuma wɔ baabi ma w'ayɛ dɛn, w'anya biribi wode akɔ fie. Nti Doctor Brian Acheampong, eh, m'aka ne eh, what do you call it, ne eh, Controller and Accountant General Software. Masan nso maka ne the biggest eh, hotel in West Africa. Na wokɔ the number of workers a wogu hɔ mo a abere na abere nyinaa wɔn nsa kɔ wɔn ano a, sɛ yɛka sɛ yɛrekan wo a, wobɛhu sɛ obi mu ebu adwuma dadaadaw. Nanso wɔn a wobebie bi nansa yi, wɔfa nnipa sen wɔn a wɔabie bi dadaw no. Okay, nti yɛnhwɛ eh, Ɛyɛ Doctor Mahmoud Bawumia, His Excellency. W'adi nkan akɔ bi da.
Nti sɛ yɛka sɛ in terms of maybe experience a, w'ayɛ Vice President for eight years, nti ɔwɔ experience.
Ɛna ɛno koraa kɔ da nkyɛn a, Doctor Mahmoud Bawumia, w'asan nso w'a contest da. Ɔne President Mahama akɔ mpu ne mpu da, ɛna anfa amma no. Obi bɛka sɛ, nka NPP, NDC wɔde new candidate yi ba, yɛnim sɛ President Mahama ɔnsan ncontest bio. Nti sɛ ɔde new candidate yi ba de a, aden nti na nka NPP won repeat Doctor Mahmoud Bawumia na sake of eh, marketability sɛ yɛatɔn dadaw no nti na nka yɛn wɔn nsan nfa no ntoa so. Na ɛwɔ sɛ yɛkɔ fa Doctor Bernard Champon san de no ba. Ɔn sɛ eh, politics no a yɛyɛ no, obiara na, obi mo wɔ hɔ mo a wɔn wɔ pɛ sɛ yɛbɛyɛ wɔn bill board na adeɛ ayɛ dɛn, ɛsisi. Ɔn na, ɔn na ɔyɛ frag bearer. Ɛna yɛwɔ bi so wɔ hɔ ɔmo a ɔno nso ɔbaeɛ sɛ to win power for the party. Nti obi wɔ hɔ ɔmo ebia ɔno no ɔprefer sɛ ebia wɔnyɛ ne billboard na ade wɔnfa nsisi. O daabi sɛ doctor ɔbae paa.
Ɔbae. Oh yeah.
Yeah ɔbae but you see I said something sɛ at the end of the day no wo yɛ leader na wɛntum anyɛ firm a people override you. Okay.

Ah, on the day of election, yɛwɔ collation room, yɛ collate ara na wɔfrɛ yɛn sɛ, Doctor wagye. Doctor declare. We declare sɛ,
NPP alose. Ah! A yɛn collate ndu baabiara no. Really? And so NDC took that advantage. A ɛyɛɛ ma kyerɛ sɛ baabi koraa a monim sɛ moawini no mpo no, na amanfo gyina mo so. They had the edge. Nso sometimes no leader de ɛni kwan sɛ leader wo yɛ leader wo yɛ basa basa but when it comes to certain decision nso a ɔwɔ sɛ wo tumu yɛ dɛn wo take time as wayɛ dɛn we take nti to me doctor ne decision a we tumu we take ma me no me hu sɛ no saa decision no wɔn take no. But obi nso se ɔyɛ ɔpɛ asomdwe ɔmpɛ sɛ yɛ bɛto abɛ wi na sɛ sɛnea na tension no reba no ebia wantwi wantwi biara ba Ghana nti no na it was a very right decision sɛ ɔbɛ declare sɛ wɛlusu because na ɔhwɛ margin no a na ɛreba no a he had no option. But ɔwɔ sɛ anka ɔto no bo ase sɛ ɔno na na wɛlusi a na so many MPs wɔn lusi but NDC took that advantage sɛ ɔpanin na ɔdi anim no kura mpo no ɔte wayɛ dɛn wate ase na wate ase a who are you sɛ Wo a wo contest MP na wo wonte ase. Nti wo hwɛ MPs ni bebree a, a this time round wokɔ parliament a yɛ number of MPs no esua no a, metum aka sɛ some of nneɛma no bi wɔ hɔ ɔmo a na efi that decision na that day na ɔyɛ dɛn o take no. Ɛna wo nim sɛ sometimes sɛ woyɛ leader na sɛ nea obi bɛka biara no wo tum wo gye wo di tum so easily a ɛno so tumi affect. Nti you think sɛ Doctor Mahmood Bawumia was the reason why NPP lost the change change four election because eh week yi a abɛsen yi ara eh Honourable Naatohye team of Ken ɛbaa Agona West na ne message na ne fapem dodow no ara gyina sɛ eh because of eh Doctor Mahmood Bawumia nti na NPP loose twenty twenty four elections. Wogye tom saa?
To some extent, Okay. but to some extent nso mengye nto mu saa. Esiane sɛ, typical example, mede Agona West ha a moreyɛ example. Ɛyɛ na wobɛhu na eh, Agona West delegate no bi mu eh, will take your opportunity na wɔde no eh, eh, NPP losee election no uh, to some extent because of maybe Dr. Brian, uh, what do you call it? Dr. Mahmoud Bawumia. Mahmoud Bawumia. Ɛna mebisa saa delegate ne sɛ, na wo ɔbra a wobɔɔ wɔ Agona West ha no, mhm. wowie fi sɛ obi so bɔ obi wɔ baabi. I ask them that simple question. Because sɛ eh, senior wonim sɛ Agona West eh, yɛnya independent candidate. Yes, a na NPP fo bi mu wɔkɔ okosom. ma wɔyɛɛ saa independent no, onipa a even ɔcontest-ii mpo no, na ɔyɛ member of parliament a na na ɔyɛ NPP ni. But at the end of the day no, ɔbra a wɔbɔɔ wɔ ha ma Doctor Mahmood Bawumia, ebia ne vote, Agona West ha mo mpo de, Doctor Mahmood Bawumia, onyaa akokodurufo ma wɔtum wɔgyinaa nea ɛkɔ nyinaa no ano ma yɛ papa no nyaa vote but constituency bi wɔ hɔ ɔmo a obiara suro ne ho ebi te sɛ northern part a bohu sɛ ɛɛ obi mu wogyina hɔ ɔmo sɛ ɛɛ ɛna Dr. Mahmood Bawumia onyaa zero wɔ ha mu na saa nipa no mebisa no sɛ na wo wie fi wo ɔbra a wobɔɔ wɔ Agona West ha ɔbra a wobɔɔ wɔ ha no the same thing na obi so bɔɔ wɔ baabi but just that aha no Dɔkta Mahmood Bawumia, onyaa akokodurufo ma wogyinaa yiye wɔ Agona West hɔ, ɛyɛ dɛn? Wɔde maa no. Ɛno nti na yɛ papa Dɔkta Mahmood Bawumia, onyaa bi no. Na sɛ anka independent bebree a ɛkɔɔ so wɔ Ghana ha on the side of NPP, sɛ yenyaa leaders no binom ma wɔkaa sɛ, No, ɛyɛ politics na yɛyɛ. Ɛyɛ the NPP first but not any individual person's interest first a, Anka at the end of the day nka enim sɛ nneɛma yɛɛ dɛn, ɛkɔɔ yie. And so to some extent no, me hu sɛ certain decision bi wɔ hɔ a at the end of the day entum anyɛ dɛn amboa party no. Nti me ntumi attribute ne nyinaa mma sɛ Doctor Mahmood Bawumia ne candidaturship ɛna ɛma ma NPP yɛɛ dɛn, eloosii. Yɛnyaa NPP fo bi nso a wɔn nso wɔbɔɔ. ah, ɔbra bɔne wode tia party no okay. to some extent sɛ wotum nya obi a ɔsɛ ɔno de me menya sika but mɛ support NDC fo ma wɔatum wɔatutu MPP MPs na ayɛ dɛn efi hɔ na do you think sɛ saa nipa no ɔyɛ party ba saa nipa a obi a wowenya bi na wode bɔ hwan na hwan na ɛyɛ saa de no oh na saa guna west ya de eh, yɛ former MP mm -hmm. eh, honorable Cynthia Mamle Morrison Sɛ he was a former member of parliament. But sɛ ɔ contestee. Ɔ contestee as independent candidate. Ɛhɛn independent candidate. But sɛ wan support NDC. Knowing very well.
Ɛhɛn. Knowing very well sɛ NPP w'ayi obi a party no tie n'akyi sɛ ɔno ɔyɛ NPP ni. So asɛ nneɛma bi kɔɔ so a asɛ n'ani angye ho nti no. Nneɛma bɛn bra?
Yɛn nyinaa yɛ akɔ contest. Out of five nipa a wɔ contest no, mm. wo na wotwa ato. Ɛdɛn biem. Ɔsɛ nka that time no, as a mother, wokɔ tena ase na wode wo support bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtae NPP party no akyi. Na wo so nsusu sɛ bi a nneɛma bi kɔɔ so a nka ne nyinaa n'akyi na nka ebi etwa sɛ nka dwantoa bi kɔ so because na nka ɔyɛ pini a ɔwɔ hɔ nti nka dwantoa bi kɔ so na nka biribi ato twa. Ɔɔ, wohu sɛ sɛ obi yɛ n'adwen sɛ, ɛɛ, sei na ɔbɛyɛ a, woyɛ ne dɛn mpo? Saa na ɔbɛyɛ. Yes.
Obi yɛ n'adwen. Ehu sɛ sometimes wotum wo hyia obi, onipa no ampo wohuu ne da, but wohuu na onipa no hyɛ wa na ne bu afu. Aha, nso NPP.
While ago, yeah. na uh, Honorable Chris Atta, former parliamentary aspirant, yeah. For Agona West eh, na ne team no nyinaa na mo nua mo wɔ Doctor Mahmood Bawumia ne camp to a extent ɔtew kuw koraa mpo Young Lawyers for Bawumia a ɔwɔ kɔyɛ ne seminar wɔ Kumasi a na yenim sɛ nka sɛnea nneɛma rekɔ no de nka ɛbɛtoatoa so. Ɛdɛn na ɛtregaa mo a mo nyinaa no all of a sudden mo kotoo bum kodii Doctor Abrane Acheampong no akyi? Eh, sɛ eh, Politics na yɛyɛ ne nyinaa it's about sɛ eh, wo bɛ boa wo bi. Okay. Hmm. Nti sometimes no sɛ mo nim na sɛ wonni obi a sɛbe biribi si a wobɛtum aka bi ama wo a you also have to advise yourself. Okay. Because wohwɛ MPP campaign a yɛyɛ no 2024 a. na wo ka biribi. Yɛ makyee NDC fo ankasa despite sɛ nɛnɛ yɛ wɔ independent candidate a ɔyɛ NPP ni nanso yɛ makyee wɔn nti yɛ wie election no na yɛ nim sɛ ɛyɛ dɛn a campaign foforo bɛyɛ dɛn ɛbɛba but at the end of the day no yɛ mo a yɛ yɛ campaign yɛ de ma Doctor Mahmoud Bawumia no we were nowhere to be found. na asomdwoe nso yɛ dɛ. Okay.
Asomdwoe yɛ dɛ. Sɛ wonni sika mpo na wonam hɔ na wowɔ asomdwoe a, ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ dɛ. Campaign a yɛnam mu na keeheekeekeekeekee, yɛnim sɛ wohwɛ din na wohwɛ sɛnea nneɛma rekɔ no a, na ɛbɛyɛ sɛ wobɛtwe wo ho na woakɔ akɔdi obi a adeɛ no ɔno nso yɛ NPP ni na ne message no ɛyɛ it's about NPP. Nti sɛ yɛfii Doctor Mahmood Bawumia n'akyi a, ɛnyɛ te sɛ ebia Doctor Mahmood Bawumia na wayɛ dɛn, wayɛ biribi. Na mbom Agona West yi a mo, saa independent fo yi a wɔkɔyɛɛ independent, wɔ, wɔ preachii skirt and blouse, wɔ fightii party no, wohwɛ a wobɛhu sɛ wɔn na wɔyɛ the leadership of Agona West
NPP. Bansɛ nka obi bɛka sɛ nka politics nka yɛde numbers na ɛyɛ. Ntsi nka tse sɛ sɛnea mowɔ ɛɛ Dɔkta Mahmoud Bawumia n'ekyi no a, mbinom wɔ ha wɔn wɔn wɔpaw wɔn ho a sesei a wɔawasen aba na nka na nsɛ nka wo nso mo nso wɔne nipa na ɛyɛ. Ntsi nka mo nyinaa mo nsom na nka momboa Dɔkta. Na efi all of a sudden na mo nyinaa moetu bun no moefi n'ekyi a. Wohu sɛ mathematic mathematically no, yɛwɔ numbers yɛwɔ positive numbers and negative numbers. obi bɛka sɛ ɔwɔ negative ten but me a mewɔ positive one no i'm valuable than nti sɛ wɔka sɛ politics is about numbers a you ask the person sɛ numbers bɛn na ɔka no is he talking about negative numbers or positive numbers nti ɛnyɛ number bia na ɛyɛ number okay if really sɛ we need positive numbers to rise mpp a then we need people who will not turn their back against the party and you turn sɛ wɔn na wɔyɛ the party members no and so sɛ yɛhia positive numbers deɛ a then one thing i like about honourable brian achampɔ ne sɛ ɔyɛ discipline ɔyɛ discipline. does it mean sɛ dr mahmood bami that is not what i'm saying.
ɔyɛ discipline mm-hmm. nti at the end of the day no sometimes wo wei nneɛma bi ahun sɛ no sɛ npp you see era within short time n sɛ na npp is a party a ayɛ sɛ yɛ mo saa yeyaw ayeyaw na saa nsɛm bi a wɔngu nipa no ho fi na ade no n mm. sɛ na npp na ebi nim but ebi mu ebe rem a wɔnyɛ npp fo a i'm telling you sɛ wo ma obi kwan sɛ the whole day ɔmfa ne phone na ɔnyiya wo mpanyinfoɔ a wɔwɔ Agona West ha nyinaa wɔ NPP mu a saa nipa no obetum wayɛ dɛn wayɛ but that is not how the party is built nti no yɛhia obi a ɔyɛ discipline a obetum de discipline na ayɛ dɛn aba party no mu nti mimi hyɛ that angles na ade na anka wɔn a wɔyɛ independent yɛ a wɔwɔ Agona West yi a ndɛ hɔn na wɔyɛ front liners of the NPP party yi a amanfo hu hɔn mpo a na hɔn bo efuw ma enam hɔn ntsi eh Doctor Mahmood Bawumia ne campaign no atɔ nsu mu wɔ Agona West ha mo yi. Sɛ eyɛ party members, people who are disciplined edi party no enyim a nka ebɛkɔ yie ama no. Na twenty twenty three sɛnea Doctor Mahmood Bawumia onyaa about two hundred and something votes no, this time around annhyɛ mpo onnya. because Doctor Brian Acheampong has taken the steer. Are you sure? We are winning massively here in Agona West. But na ebinom nso ka sɛ he's one for the future. Sisi adeɛ nka ɔmo ma obi foforɔ kwan na nka ɔno deɛ ɔyɛ young. Obi foforɔ ne wan?
Oh sɛ yɛn nsa ka yɛn brother Morgan wɔ ha na ɔse nka yɛma Ken chance na nka ɔmmra no. Ɔno ɔnyɛ NPP ni, Morgan no ɔnyɛ NPP ni. So ɔkɔdi independent akyi. Morgan yɛ NPP ni and so and so it is so shocking sɛ wɔn a wɔkɔ yɛ independent no mbom no n sɛ na me cite example mm. they are the front liners of. Bàtà wọn nso wankɔ wankɔ Bawumia hɔ sọ na odi kɛn hɔ wankɔ Bawumia hɔ. Ɛnti na mi ka sɛ the front liners of these two nti obi bia ɔyɛ NPP ni bia no ohun mhm. saa nkorɔfo no pɛ. Na ɔn bu efu. Na ne bu efu.
Wohu saa nkurɔfo no pɛ na ne bo afu because ah NPP yɛ NPP wɔ Agona West to that extent no nti no Doctor Brian Acheampong ɔnyɛ the future he is the present. Nkurɔfo sɛ wɔbɛ test waters. Yɛammɛ test nsu o. Doctor Brian Acheampong wabɛ ta wam wambɛ test nsu he mean business. he mean business na wohwɛ signal no ɛwɔ all constituencies a at the end of the day no we will win this election Are you sure?
I'm very sure
Agona West mɛtumi aka figure koraa yɛbɛnya akyerɛ wo eh, Agona West bɛnya sɛn? Nyame yɛ adom a mɛka akyerɛ wo akyi Okay, Adesa eh, nti eh, nsɛm no nyinaa bɔ ne tɔfa Your final words, Dɛn na woka kyerɛ aguaman, yɛfrɛ no sɛ Agona West candidates, delegates a wɔkɔ akɔto aba on the thirty first of January twenty twenty six? Agona West delegates, yɛde kotosrɛ, yɛde repam nkyɛw sɛ aspirants no nyinaa wɔyɛ NPP fo. Nanso yɛhwɛ obi a. wobetum aka party no abom wɔ mprempren ni a, ɛyɛ hɛn papa Brian Acheampong. Wohwɛ obi a obetum dze discipline aba party mu a, ɛyɛ papa Brian Acheampong. Yɛhwɛ obi a obetum ɔyɛ so courageous, ɛyɛ papa Brian Acheampong. Ɛno ntsi yɛbɛserɛ mo na yɛapa mo nkyɛw dɛ momma yɛmboa yɛ papa Brian Acheampong. Na n'asɛm a ɛyɛ ɔka ne dɛ, Boa me na me so meyɛ dɛn memboa wo? Na yenim sɛ, sɛ yɛto aba no yie na yɛde ma yɛn papa Brian Acheampong a, ɔnndan n'ekyir dabiara da na ɔmmfa mma Agona West. Na yenim sɛ nea wɔayɛ wɔ ada constituencies no wɔ Eastern Region no, Agona West, yɛn nso yebenya yɛn kyɛfa. Ntsi delegates, polling station executives, coordinators, former eh, executives, na current executives, Yenim sɛ mopɛ hɛn papa Brian Acheampong, na momma hɛn nyina yɛntow hɛn aba yɛmfa mma hɛn papa Brian Acheampong, na sɛ nkunyimdi no yɛ hɛn papa Brian Acheampong ne dze a, ɔnndan n'ekyir mma Akona West dabiara da. Meda ase beberee. Okay abusuafoɔ, ɛha na yɛde nkɔmmɔtwetwe no nyinaa bɛsi. Ɛhanom yɛ Agonaman TV, edin a megye soɔ ne Agonaman de hyɛ Adooba Command. Yɛakra mo.